Nĩ tũraigire nĩ tũgũthikĩrĩria part two ya video ĩno ĩrĩa Maina araheana ũhoro tũtarĩ twaigua kana ũhoro tũtũrĩte tũ ignore ĩte kana ũhoro tũtoĩ tondũ niĩ ta niĩ ndiroĩ maũndũ macio Maina aratwĩra haha megiĩ Jesuits and Luciferians. Na rĩu to nĩ tũgũcoka tũigue aftermath ya ikundi icio cierĩ na ũrĩa iratu affect ithuĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩ, Ta rekei tũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria. Nĩ tũranyitana? Andũ acio makoragwo marĩ rungu rwa Luciferians. Na andũ acio nĩ makinyire handũ makĩambĩrĩria rĩu gũ take over makambuni, mabiacara, Okorwo nĩ weji wa you know, ona kuoya mabũrũri mamwe ũgakora atĩrĩrĩ kanitha kanitha ici cia evangelical nĩ ciagĩa hinya mũno kũndũ kũmwe ũkaigua nginya nĩ moya wathani kũu nĩ moya kũrĩa kũngĩ nĩ moya wathani kũrĩa kũngĩ now here in Kenya for the very first time tũtũrĩte tũrĩ rungu rwa Jesuit order Kuuma Kenyatta, Kenyatta arĩ wa andũ acio, mũndũ ũgwĩtwo Kibaki, Kibaki arĩ wa Kathoreki, Moi, Moi arĩ wa arĩ wa AIC, mũndũ ũgwĩtwo Uhuru, Uhuru of course arakĩrĩ rungu rwa, Uhuru nĩ Mũkathoreki. Andũ acio othe makoretwo marĩ rungu rwa Mũvatikano, othe. Nĩ hĩndĩ Kenya ĩragĩire na ũhoro wa gũthama. Kuuma Order ya Vatican tũrathiĩ kũrĩ Order ya andũ metagwo Evangelical tondũ Ruto nĩ wa kĩhonoko. Ruto nĩ wa andũ acio metagwo Evangelicals na nĩo makoragwo. Haha rĩu nĩho purpose ya video ĩno ngwendaga tũthikĩrĩrie. Nĩ mwanyita? Ruto tondũ ti Mũkathoreki, nĩ wa kĩhonoko, nĩ wa kanitha icio cia kĩhonoko. acio angĩ othe magwetwo hau kabere nĩ mwaigua, rĩu system ĩgagĩcenjia. Reke tũigue ũrĩa tũ affect ĩte. Marĩ rungu rwa Luciferians. Ũguo rĩu Kenya rĩ, Kenya nĩ kũragĩire, to to gũcenjia twacenjirie atĩ tũkiuma kũrĩ Uhuru tũgĩũka kũrĩ Ruto. Ĩhĩ, nĩ twaumire kũrĩ Jesuit tũgĩũka kũrĩ Luciferians. Na rĩu rĩ, nyũmba ĩno ya State House yakĩtwo nĩ Jesuits. Freemasons nĩo makĩte nyũmba ĩyo na nyũmba ingĩ nginya parliament mm -hmm. nĩo makĩte nyũmba nginya archives mm -hmm. nginya igoti andũ acio nĩo mhm. makĩte manyũmba macio nginya kanitha wa ĩno ĩtagwo saints ĩĩ nĩo makĩte kũu nginya kanitha ũyũ wa PCA wĩtagwo atĩa ũyũ ũrĩ haha wĩtagwa ta kanitha ũcio nĩ mũkwandĩka hau makanitha macio makĩtwo nĩ masons ona ũrĩa wa gĩthigoci ũkoragwo hara gĩkũyũ wakĩtwo nĩ masons rĩu rĩ andũ acio magĩaka mĩaka yao mĩa- mĩako yao nĩ kũrĩ magongona marutaga so it is common sense it is common sense Gũtirĩ hĩndĩ kĩrĩa Jesuits mangĩehera wathani-inĩ thĩinĩ wa Kenya, Luciferians maingĩre na mathiĩ na mbere na gũikarĩra magongona ma Masons. No nginya the seat of power no nginya ĩcenjio. System. Ĩĩ nĩ mwaigua ii ũhoro, nĩ mwaigua magongona marĩa marutirwo mũtingĩũka mwanjĩrie gũikarĩra na mage gwathana thĩinĩ wanyu. Koguo no nginya mũcenjie. mũnyite mũno mũno haha na nĩkĩo ndĩmũreheire video atĩ maũndũ marĩa mothe tũrona magĩthiĩ na mbere gũkũ State House gũcenjio mwakĩre and all that hena gĩtũmi. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria. Mwe no nginya ĩcenjio ĩrutwo from the Jesuit order, from the Vatican order ĩrehwo kũrĩ Luciferian order. So whether we could have liked it or not, no nginya State House ĩngĩatharirio. Mm -hmm. No nginya ĩngĩatharirio. Na nĩ ndĩreciria nginya na gũkũ rungu magongona marĩa magĩkĩrĩtwo nĩ andũ megwĩtwo you know the Vatican Jesuits order, nĩ njũĩ nĩ gũcenjetie maũndũ maingĩ mũno. Nĩ gũcenjetie maũndũ maingĩ mũno. Na angĩkorwo bũrũri ũyũ nĩ tũgwĩteithia rĩ, no nginya twambĩrĩrie kana no nginya twarahũre kĩĩroho kĩa mũndũ mũirũ. Tondũ rĩu-rĩ, maroho marĩa matungataga gũkũ na nĩkĩo wonaga tũtingĩteithĩka. Gũkũ tũtingĩteithĩka, o na twathuura ũ, o na aya mũrona marĩ raini-inĩ gũkũ, andũ acio othe marĩ o karaini-inĩ kau. Nĩ harĩa itarenda, nĩ harĩa itangĩenda kũgweta njuge ũyũ nĩ wa order ĩno, njuge ũyũ nĩ wa order ĩno. No o nawe, you know, ta hũthĩra hakiri ciaku kũringana na ũguo ndakũhe guideline, nĩ ũkũmenya ũyũ nĩ wa gũkũ, Ũyũ nĩ wa gũkũ. Rĩu one rĩrĩa rĩrĩa ĩrona anga opposition anga kĩkĩ, mũmenye nĩ igongona igĩrĩ. Nĩ andũ megwĩtwo Vatican Jesuits na andũ megwĩtwo Luciferians Evangelicals. Na nĩkĩo. Na mũkaiga nĩ tũgateithĩka andũ aitũ? Nĩ tũgateithĩka? Nĩ mwaigua magongona? Na nĩ mũĩ hinya wa igongona inyuĩ. Magongona marĩa maratwatha gũkũ na magongona marĩa maratũma maũndũ macenjio. nĩ mwathikĩrĩria. Ũrona atĩrĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Ruto rĩ, ndangĩbingwo nĩ mapasta maya arona marĩ gũkũ maya independent me makanitha mao. Matingĩmũbinga nĩkĩ? Tondũ nĩ wao. Aumĩire o nda-inĩ yao. Ona angĩka atĩa, ũroigua marĩtie? Ũroigua marĩtie? Angĩtana githĩ nduonaga no kwambata mambataga? Ũgacoka ũkaigua nĩ maheo anga mbahaca cia anga kĩ kĩ kĩ. Nĩkĩ? Tondũ nĩ wao. Na nĩkĩo wonaga mũndũ ũgwĩtwo Ruto ndarĩ hĩndĩ angĩiguana na andũ ta a Kathoreki, ndangĩiguana na andũ ta a ACK, ndangĩiguana na Pi, acio matingĩnyitana nake. Awa, nĩkĩo wonaga ona etana mũno andũ arĩa mathiaga kuo nĩ Idi. Tondũ nayo Idi rĩ, Idi nĩ kũmborũ ĩmborũĩte magongona ma mũthũngũ, no Idi kĩhumo kĩayo rĩ, kĩhumo kĩayo nĩ, nĩ, nĩ, nĩ kanitha wa gũkũ, wĩna mĩri ya gĩgũkũ. Tondũ o na mũndũ ũgwĩtwo Mũmaumau arĩkia mbaara, mathaga make na maũndũ make aanengerire kanitha wa Hindi. Rĩu nĩkĩo wonaga o na rĩu twangĩtua gwĩtana, andũ arĩa mahiũhaga gũteng'era kũu nĩ andũ a Hindi na Akorino. Tondũ andũ acio erĩ-rĩ, andũ acio erĩ matirĩ thĩinĩ wa order icio ndakwĩra. No rĩu nĩ atĩrĩrĩ, no nginya bũrũri ũyũ wĩyethe kĩĩroho, ũrũgamie kĩgongona kĩaguo kĩa mũndũ mũirũ. Kĩrĩa gĩgũitĩrĩrio maguta nĩ Ngai nĩ getha kĩgũithie igongona, kĩgũithie kĩgongona kĩa, kĩa Jesuits na, na kĩgũithie kĩgongona kĩa Luciferians, nĩ getha tũhote kũrũgamia bũrũri witũ kĩĩroho. Nĩ mwaigua ĩ? Hĩ! Andũ ta nĩ mathiĩ maru-inĩ. Andũ mathiĩ maru-inĩ mahoe Ngai ũrĩa mahoyaga. Nĩ tũĩ hinya wa magongona, na nĩ mwakĩigua. Tũtangĩka ũguo maina atwĩra. tũrũgame kĩĩroho, tũrũgamie kĩgongona gitũ ithuĩ enyewe gĩitĩrĩrio maguta nĩ Ngai, na twĩre Ngai rĩu athana na kĩgongona kĩrĩa gĩ gitũ, tũgũtũra twĩ, tũgũtũra tũhakĩtwo gĩko, na tũgũtũra tũhinyĩrĩrĩkĩte na gũtirĩ change tũkona. Tondũ ũguo nĩguo twerwo nĩ Maina. Tũhote kũrũgamia bũrũri witũ kĩĩroho na nĩ getha tũhote gwĩka maũndũ. Hĩndĩ ĩyo, hĩndĩ ĩrĩa gũgeekwo, rĩrĩa mũkaigua atĩ bũrũri ũyũ nĩ warutĩrwo magongona na bũrũri ũyũ nĩ wagĩa kĩgongona kĩaguo independent, kĩgongona kĩĩrũgamĩtie, no rĩo ngenda mũmenye atĩ bũrũri witũ nĩ wariũka na bũrũri witũ nĩ wahona. But for now. Na rekei ndĩmwĩre, ĩyo nĩyo yuma reason ĩrĩa yatũma ndĩmũrehere video ĩno yarĩtio nĩ Maina. Tondũ ona angĩkorwo niĩ mwenyewe ti niĩ ndĩ na idea ici na ũgĩ ũyũ, ũngĩkaigua mũndũ wĩna ũgĩ gũgũkĩra, nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũũtangatha na nĩgetha ũteithie andũ anyu. Ngũ hope mũndũ wothe wathikĩrĩria video icio igĩrĩ irũmanĩrĩire, nĩ aigua ũhoro wa magegania ũrĩa ũtũmaga tũtũre tũhatĩrĩrĩkĩte, na nĩ aiguĩra na matũ make. Andũ aitũ, ta nĩ tũthiĩ maru-inĩ. Nĩ tũthiĩi maru-inĩ na tũgateithĩka. twarũgamia kĩgongona gitũ o ũguo mũraigua Maina akiuga, gĩitĩrĩrio maguta tũhote gũkorwo tumĩte harĩ mĩoho-inĩ ya Jesuits na Luciferians. Ngai atũteithie mũno. Rathimwoi, o na mbere no, eh, gũthiĩi na mbere na gũ click nyamũ ĩyo ya subscribe, o na kũ like video ĩno mũno mũno mũno gũ subscribe na nĩgetha tũkũre na nĩgetha tũthiĩ na mbere tũgĩteithanagia mwena-inĩ wĩgiĩ mwena-inĩ wĩgiĩ ideas iria tũrathiĩ na mbere tũgĩ- tũgĩcaragia Tũgũthiĩ na mbere tũgĩcaragia ideas iria ingĩtũteithia tũrĩ ta andũ thĩinĩ wa channel ĩno. Ngai amũrathime mũno. Bye.